afus awraɣ macahu deg yiwet n tallit taqburt yedder yiwen urgaz iḥemmel aṭas idman-is akken kan ad iẓer tiwiztin ad yettu ula d tawacult-is yiwen wass akken i d-yuɣal deg yiwet n taddart iqḍeɛ abrid s teẓgi

deg wakken iḥemmel idrimen yekker yenna-yas ma tebɣiḍ ad kem-ɛawneɣ a tanwirt ihi nekk bɣiɣ ad terreḍ ayen ad imas ufus-iw ad yuɣal d ddheb teqbel tenwirt ur nuksan akken kan i d-yekcem s axxam argaz yessufteg iman-is yessawel i tmeṭṭut-is akken yeṭṭef-as afus tuɣal d taɛrust argaz yesbeɛ yelli-s asmi t-id-wala tuzzel-d ɣur-s iɣallen-is ldin akken ad teẓẓem s ul-is Meɛna akken i tmuss n ifassen n baba-s tuɣal d tamtilt n ddheb. Deg yimiren d wergaz-nni yetten di anda tella tenwirt-nni akken ad tefsex tuzzem n ufus-is. Yufa-tt seld inuda akk tiẓegwa akk iɣeẓran, idurar d tniriwin. Tella teqqim ɣef yiwen weẓra aberkan tcennu tiguculin. Asmi twala tenna, Lɛeslamak ay afus awraɣ. Nudeɛ fell-am acḥal d aseggas. Ttxil-m, kkes fell-i lmuṣiba-agi, yerran kra n wayen i musseɣ s ufus-iw yuɣal d adɣaɣ awraɣ. Akken tḥemmleḍ ssuq, ula d nekk ḥemmleɣ turart akked unecraḥ. Ihi ruḥ ɣer taddart yellan ddaw tiɣilt, ini-asen kečč d amakur yukren tiɣeḍḍen-nsen. Amek? D awezɣi! yerra-yas wufus awraɣ. Ihi ṭixer a yelli-k ad teqqim d tamtilt i lebda. Tanwirt tuɣal ɣer ccna s ufella n weẓra aberkan n teẓgi. Meɛna afus awraɣ i Mektal d yelli-s akked tmeṭṭut-is yuɣalen d timtilin, yuɣal yeqbel aqciṛ n tenwirt. Yekker iṛuḥ ɣer taddart-nni, yufa tajmaɛt teččuṛ, medden akk deg ugraw d igellilen, ttcetkin ɣef lmal yukren yiɛdawen. Yekkes aqelmun imedlen aqeṛṛuy-is, yendeh ɣer ugraw-nni. Ay atmaten, d nekk i d awen-yukren lmal-nwen, surfet-iyi ttxilwet. Yekker uɛedwir deg tejmaɛt-nni. Wa yeqqar ad t-nemḥu, wa ad t-nneɣ dɣa kifkif. Wa yeqqar ad t-ncudd ɣer teclent deg iḍarren nekkni ad t-ččen wuccanen, meɛna yuker amakur lḥedd-is d agzam ifassen. Rran-t ɣer yiwen wexjiḍ ttrajun ad d-yali wass akken medden akk ad ilin d inigan. Deg yiḍ-nni, afus awraɣ yeqqim iman-is, ifassen icudden, iẓri-s d iḥemmalen. Cwiṭ kan, attan tenwirt-nni tejba-d fell-as s ufella n uɛrur n uzger amellal. Ttxil-m, nekk ẓriɣ ad ɛeddiɣ ɣer wanda tuɣalin ulac, meɛna ḥud ɣef twacult-iw. Ɣur-k kan ma yella n wayen i tesserwateḍ, yenṭeq uzger n amellal. Nefḍen deg uxjiḍ-nni, ruḥen, ǧǧant-ak ttexmam-is. Yuli yiṭij deffir wedrar, tafat teḍwa isekla akked yixxamen. Medden usan-d ɣer wennar akken ad walin amakur-nni yettwaqqnen ɣer tgejdit n wennar. Yessuter tafḍna yeččuren d izemziyen akk akken ad yaɣ yes-sen luḍu. Ameqqran n taddart yeḍsa meɛna yeqbel. D acu ad yernu i ddeɛwessu am wagi? Akken yeddem uraw, yal adɣaɣ yuɣal d tawizet. Medden yellan akk dinna sebɛen, smucuɛlent wallen-nsen s ujajiḥ n tafat tawraɣt. Yenṭeq ɣur-sen ufus awraɣ, Tafeḍna-agi teččur d tiwiztin mačči d iblaḍen. Ttxil-wet rzut leqyud-agi fell-i, kunwi aql-iken akk d inesbuɣar, yal wa deg-wen yezmer ad yaɣ taqeḍɛit n tɣeṭṭen. Meɛna werǧin ur d-ifuk awal yal amezdaɣ n taddart-nni, meẓẓi neɣ meqqer, argaz neɣ tameṭṭut. Wwin-d akk lemter d yidɣaɣen, tiṛbuyin, ticuyin, tixubay, izembyal, icekkaṛen yeččuṛen d idɣaɣen, iẓra, iṣfayen. Yekka ugar n ddurt d netta i yerra kra n wedɣaɣ, zur neɣ ṛqiq, d ddheb. Yuɣal ufus awṛaɣ d akli n taddart. Ma yegguma ad yexdem, ad as-kksen aqeṛṛu mačči ifassen. Nniɣ-ak balak ad txedmeḍ taxazabit, lama ass-a aql-ik gar twacult-ik, tura ifut lawan, tenna tenwirt. Ussan ɛeddan, at taddart uɣalen d imerkantiyen akken ma llan, uɣen-d irkelli tiqeḍɛiyin n tɣeṭṭen. Ula d arrac sɛan tikwal ugar n yimawlan-nsen. Mačči d tiqeḍɛiyin, d iserbubban n lmal. Ula d tardast n lqaɛa tɣum s umaɛiz. Tazegwa meččent, isekla meččen, lǧambat meččent, isafen ttwasekfen, tuɣal tmurt-nni d tiɣilt tawraɣt am ifassen n urgaz amcum. Ṭṭrad yekker gar tudrin, ccwal gar twaculin, yuɣal yal azegzaw d aquran. Deg tiɣilt tawraɣt llant snat temtilin, aẓru ameqqran,